Apwoyo wun lutuwa, wun lwak ma wuneno Lakwed TV. An Ladidhi Ben tye ni atye i Paralira ma tye i Patiko Sub County, i Gulu District. ka ma in inongo ni peko malit otimme latin awobi ma pud mwakne tidi tutwal ma romo pyeraryo wiye acel ma kilwongo nyinge ni Opio Cande jo mukene lwongo ni Maxwell ma en onongo tye latim biacara ki gum marac mutoka ogoyo ki dyewor ma bene pe kingeyo mutoka ma ogoyo

oa ki tung i taun ka mutoka dong ogoyo i wang yo wiye wiye kit ma an angeyo kwede en aye eno kakane kit ma angeyo kwede kilwongo ni tye lakoc
an kilwongo nying aye Komakec Patrick atye won kom adek me ka tiko sub county ka odiko ni eni an onongo cim ma kigona cim ni adit won kom tye accident otime i kabedo ma kilwongo ni poto liro ci kwo pa dano tye ma otumme iye ci dong an aringo abino wa OC ma mega ci wacako ngwec wan OC wabino wanongo dong awobi ma kilwongo nyinge ni Apiyo tye ma dong tye ka mwalo amwala i remo ma dong oto ci dong ka wamito ginongo mutoka mene mugoyo awobi-ni eni. man ni cawa liel ma tye ka doki traffic ma oa ki i gulu citi gubino gitye ka timo kwed ma megi and ka watye ka niang kikome ngo kikome ma omeko awobi ni eni ento wanongo kor mutoka madongo ma oturo tyen awobi nio ma nyuto nyuto ni mutoka aye ogoyo en mutoka ni bene ogoyo ma gin gurwatte arwata i wi pii mutoka ma tye ka a ki tung wa laro ki dong en tye ka a ki tung i taun tye ka dwogo ci gurwatte arwata iyo so meno aye gin ma kombeddi otimme botwa i ka tyeko i kabedo ma kilwongo ni patalyel village i kal paric ka tyeko sub county i gudo dictrict peko malit ma kombeddi ni

weki nongo ginen ngo ma giromo timone pi man an amito lego traffic ki diro gi weng ma kipwonye kwede me tiyo ki yo mo keken me neno ni dano ma kiti eni ginongo lak cik okemme ki dano eni

Lutaka ma luneko ka pe iweyo yo gigoya kakar. Goco tye kome ni ma gigoyo dano yo kakar ni. Jone lori ka obino pe iweyo yo. Kadi in ngati ma ikat pe iye ikati. Pingo timme ki dano botwa i patiko kany? Omyero wunen maber jo ma woto i yo kakanyi.

Pien ongete mo peke, ngeyone tek itwa. Bat ki kony pa traffic officer onongo too gibitemo luko kore. Ci angeyo ni walego wan weng waketo wunu cingwa kacel walego Rubanga ka romo nyako nyige wek latim bal okemme ki cik. Lok amo madwong pe ba? An apwoyowu, an Police me Ajulu Gugona Cim.

Me cuk dyang ikwano adea ci nongo aweyo moro kar dyang aye okato ki idye wor. Ento cuk dyang obedo pe, ngat mo owilo dyang kuno an akwelo ocako ikwano adea ocito oroko obino dog pa wel pa no nyuto ni moro kare ni nongo moro kare makar pien moro kare ni gin kato ca ocake dong ca abiro me cito i cawa abongwen ene aye cawa ma nongo mot kakato iye so wan nongo walego me en ladit poli tyen ma itye ni wan wabikonyi me yenyo rwed motoka ni ka ma oa iye ka wanongo motoka man ma ongwec idye wor itino eni wamito kubere ka peko otimere ni kiti wamito kubere wun myero ikonywa wunu hmm? konya wunu ka ngattoro tye ma ongeyo ah, tim balli ama ingeyo nyo ma oneno namba me motokani miwa onge

Ci ene dong ka ma an cawa mukene i ape bedo yom, kadi ceng ma kar pe tye ka kato. I wor aye wabyeko nongo ma kar tye ka kato. Pi man, OC atamo ni tic eni bedo twon tic madit migi. Ma ka wan, komuniti, gumako makar mo, ni makar okato ki i batiko ma kun nongo ka cek point pe in imako, ci watamo ni nongo nongo tyen lok moni tye ka ka moni ka kenyu. Ci nongo cawa mukene pe bibedo gin mo ma ngom maber. But enoni wabineno kit ma myero gilok kwede, aleko pa laro otim marom, batiko otim marom, bunga tyen otim marom. Ci makar mo makato i kina ka en bedo peke. Konela woo maka wan omako makar i pajar. Joni gua ki pa bor gudonyo i kona i gene junction en. Gucito i school i gene Guardian of Knowledge. Joni wangole yo cal gucel gici moko ngo wi pem i cani. Ma dong omoko wa goyo cim bot RDC. RDC dong oringo kunu. Twon makar mo ma in ipenyo wii ni makar tye ka kato. Ento nongo guloko dong tye i box body.

pien kuca romo gwoko kana me koma to pe romo balo. An amyero mere pwoyo tutwal wun me responi wunyu koko pa lwak odong ni loko eni wan macalo wan lwak obi konyu ki yin pomison ni ken eto mak ki ji mukene weng ucwe cing wu macalo wun otic pa gamente tut makato ne wun kodi okony wa watamo ne kometi ni mutoka ni twero bene ni aire oringo gwok tye acer kampala gi ngongo gi Ento kit ma dong akciden otimme eni, kit ma wukubbe kwede i kinwu, geni eni ka inen gin nongo oyo to cain mo nongo tye i kom mutoka Litaani. Ci watye ki gen ni wun wubino konyowa maber adada i ayom, nyo cawa ma iwa dong ocawa wango ni nicaka cawa acel me o wa cawa adek, kera angwen, cawa abic, ngeyo lyel ka tye i teng gudi kelo ajiji kwo pa dano matek adada. Ci cawa ma dong oo atika wacci ni iya dong yom, pien-ni ka ni lyel-le bed to pako wangwa cawa aboro nyo wangwa otyeno.

kit wa calo an calo ladit-ti Ben atye ki muki eni pien aneno ki wanga pien ma otemo gona bene ki iyo bene obedo tye ci mutoka me dyang ma nongo otingo dyangi pa balere-ni bene ngwecgi rac tutwal iyo kakany dong mukene lutuwa ma en dok bikke bene tye cokcok kwede ene ni me mutoka pa smuggler's man jo ma nongo gikelo taa jo ma gikelo moo dek ngwecgi rac tutwal ki i dyewor man dong inongo gitye ka ngwec en ki probox mukene ngweco ki dron mukene ngweco ki mutoka mapat pat mutoka matitino ma gikato i nge gudi kakany lucwa dong ngeyo mutoka mene tek angeyo ni police gin gitye ki kamera ma megi makace inen mutoka ni eni nongo tye ka ngwec dok yung i citi me gulu olo to kamera ma nongo jolo mutoka ma a ki i gulu district bene nongo tye ci mutoka ma nongo tye ka kato i cawa ma ka meno atamo ni pire tek ni omyero ki ngi pien ni maraya mutoka tye ma otyer kakany ma olo to man tutwalle macce ci ka nongo ki nongo romo bedo konyo i kit me kwed pien ka kamera mako nongo eno ni nonge an apoyo wu matek.